Thĩinĩ wa video ĩno tũkũrora rũgano rwa Karũri wa Gakure. Karũri wa Gakure arĩ cibũ mũnene na wĩna hinya mũingĩ. Aciarirwo mwaka-inĩ wa 1840 kũrĩa Gathigio mwena wa Mũrang'a. Aumĩte mũhĩrĩga-inĩ wa Angarĩ na nyina etagwo. Wangari. Aaciaranĩirũo na ariũ a nyina Kĩguma na Ngaru. Aarĩ a nyina maarĩ Wambũi, Mũthoni, na Gacoki. Karuri oonanirie gũkorũo na ũtongoria arĩ o mũnini, na andũ a riika rĩake makĩmwĩta mũtongoria rĩtwa rĩrĩa rĩarũmire. Karuri aneneha nĩatuĩkire mũndũ wa wonjoria kũrĩa ahĩtaga njogu na akenderia Arabu mĩguongo ya njogu. Ningĩ no anjĩrĩirie biacara ya kwenderia andũ ndawa cia mĩtĩ. Gwa thogora wa mbũri mĩrongo ĩtatũ nĩendeirio ndawa cia mbere. nĩ Gĩthaiga wa Mũya, Gĩkemi wa Karura na Ndũrũbũ arĩa maatũũraga mũtitũ-inĩ. Nĩ aacokire agĩkĩrũo igongona rĩnene mũno rĩa kũmũtua mũrigitani wa mĩtĩ na akĩgĩa igweta mũno. Nĩ aagĩire ngumo mũno thutha wa kũhe njamba cia ita cia Gĩkũyũ ndawa na kũmarigita. Ndawa yake yetĩkĩtio gũkorũo na ũhoti wa kũhoota thũ cia Gĩkũyũ. Nĩ aarigitire Agĩkũyũ a Karura Kĩambu nĩgetha mahote kũrũa na Maathai a Naivasha. Nĩ aatongoragia njamba cia ita. thutha wa kũmarigita. Ndawa ĩrĩa yetĩkagio atĩ wamĩnyua thũ ciaku itingĩkuona harĩa ũrĩ. Karuri aathiaga ita-inĩ ena mũthigani wa njama na agakua gĩthitũ kĩa mbaara. Na hĩndĩ ĩrĩa maaga gũkua ndawa ĩyo no kũhotwo maahotagwo. Nĩ ũndũ wa gũtaha mbaara-inĩ. Karuri nĩ aatongire mũno na akĩgĩa igweta mũno, na akĩambatĩra nginya agĩtuĩka mũtongoria. E ta mũtongoria, nĩ aahotire kũhoota cibũ wetagwo Wang'ombe ũrĩa warĩ mũthigani wa Maathai. Cibũ Wang'ombe nĩ aaiguĩte ngumo ya Karuri na ndaamĩkeneire, na ageciria no. ethe ũrĩa angĩmũhoota. Thutha ũcio Karuri nĩetigĩrirwo nĩ macibũ mothe marĩa mamũrigicĩirie. Hĩndĩ ĩrĩa Nyakeru okire, Karuri nĩwe wamateithagia na gwetha aruti a wĩra a mũthũngũ. Andũ acio a wĩra nĩo mahũthĩkire gwaka reri ya Kenya-Uganda Railways. Karuri ningĩ nĩwe wanyitire ageni Consolata Fathers kuuma Italy na akĩmahe harĩa megwaka gĩikaro kĩao, o na akĩmetĩkĩria kũgeragĩra gwake. Nĩ ũndũ wa kũnyitanĩra wega na Nyakeru, nĩ maamũtuire cibũ ũrĩ gatũ. Karũri agĩgĩtuĩka ndaraca ya kũgererwo nĩ mũndũ o wothe wendaga ũteithio wa mũthũngũ na ũndũ ũyũ ũgĩtũma atonge mũno nĩ ũndũ wa kũhakwo. Mwaka-inĩ wa 1916, Karũri ena mĩaka mĩrongo mũgwanja nĩabatithirio mena mũtumia wake. na agĩĩtwo Joseph na mũtumia agĩĩtwo Consolata. Igongona rĩu rĩarĩ nginya na ũhiki wa Ũkristo mena mũtumia wake na hau agĩkana atumia acio angĩ ake. Karuri nĩacokire agĩkua mwaka-inĩ wa 1916 June na agĩthikwo kũndũ gwetagwo Tuthu.